Hiç kim teklip berenok men özüm çykdym ony şu internetde gördüm içimden geldida şu şuny bari üýtgeşik bir ýerde has başgaçarak görkezeňde nähili bolarka diýip onnoňam ýazjak boldum ýazmajak boldum ahyry hem jigim meňle habarlaş diýip ýazdym. Otyrdym mekan geldi şular ýaly ideýam bar sen nähili garaýaň diýdi men hiç haçan soramaýan. Bolsun durmuşa geçire diýdim. Nädip geçirmeli? Teddini birinji gezek gördüm, toý etdiler Arzuw ýolunda we şo taýda salamlaşdyk, gabatlaşdyk. Soňam o ýaňky gül bilen meşgullanýar, bezeg bilen meşgullanýar. Şoň üçin hem şu ideýa geldi-de, şuny diňläp gördüňmi, şuny tanaýaňmy diýsem, ol hem edil görüpdir şony. Kommentariýa girsem, Bekanyň teswirini gördüm. Meň bilen habarlaş. We soradym, şony näme etdiň? Hawa ýazdym diýdi ugruna diýdi. Menem näme etseň maňa hem hökman aýt menem goşandym goşjak diýip. Men sizi diňlänimden soň haýyş etdim oglanlara şular ýaly proýekt ba edesim gelýä kömek etjekmi diýip. Häzir aýdymy diňläp göreliň diňe meň öz diňlänime bolanokda bir bölek aýtdyryp göreliň sizem göwneseňiz goşulalyň diýdim. Onsoň häzir Kakajan göwnese biz näme etmek isleýäs? Üç güne böljek men. Şu gün maslahat, erteki gün näme geýinmeli, nähili çykdaýjylar bar, näme etmeli, üçünji gün meň edesim gelýär zat, şo ýazgyny Arzuw ýoly toý mekanyň içinde sahnany gowy bezäp, bir toýda adamlaryň öňünde çykyş etdirip görjek. Eger şo zady adamlar gollasa, bizem klip görnüşinde ýazgy ederis we şonam üç güne bölüp halka goýbereris. Näle görýäň? Sag bol Mekan jan. Köp sag bol. Ol meň wara başdaky arzuwym şol Allajan wara

Hökman. Näçe ýaşyňda ekeniňiz? On dört, on bäş ýaşym. Indi okuwçy bolýaňmy? Dokuzynjy klasy bitirdim. Dokuzynjy klasmy seniň? Özüň gitara alyp, öz-özüňi öwrendiň, hä? Şu ilki gorkan zadym, käbir adama kömek edesiň gelýär-ä, özüni alyp barşy bilen seni gorkuzýar, bir özünden itdirýän ýagdaýy bolýar. Sebäbi men kän taşlama-da ýa-da tanyş bolan adamlama, Men-ä kömek edeýin diýip çagyrýan, olam eýýäm gürläp başlanda, Hemme zady düşünýän ýaly, bilýän ýaly, şolar ýaly gopbam gedemsiz ýerdir öýdüp görüpdim men, kakasyndan azajyk. Şon ýaly bolmaýakdy-da diýip diledim-dä, ýöne geldiler welin, özümiz ýaly sada adamlar. Sen-ä özüň aýdymçydyň aslynda. Äý, gitarada men giçjikligimden indiski aýdym aýdyp ulandym. Özüň arzuw edipdiňmi aga şolar ýaly aýdymçy bolup? Gaty arzuw etdim. Men bar-a, Saragtda Bir bagşyň öýüne bardym bara. Men diýdim, sähel talçok berseň indiski stilden galýan men diýdim. Şonda bara şol Anorany aýtjak bolamda, men tonunam bilemok diýýär, fa diýezen aýtýan ekenimdä oba. Gaty başga zat çaldylar bara. Şonda bara üstümden güldiler meň. Şony bara bagşyň özi etdi. Owundan öňürti hiç kim geçirmejek bolup bara. Şonda bara ýüregim bara şo Wogalyndan özüm bar geziberdim onsoň gitara öwrendim zat etdim. Hawa ol şu padak atanrak adamlaram bolupdyr durmuşynda ýaňkynyň şondan has görýär kakasy ýöne esasy zat ynam da ynam oň ýanyndan gaýdyp başga bir ýerde aýdan bolsa ýene urunan bolsa bolup bolup bolup giderdi ýöne bizdede şon ýaly men käbirden çüwdi de geldi ynam diýlen zat mende de ýokdy ho otuz bäş ýaş şan-şama gelmedi ýöne birden bolup gitdi. Tiktoga nähili geldiň sen? Kakam başarýan zatlaryňy goý diýdi. Menem aýdym aýdyp tiktok özüm goýup başladym. Ýöne toýa zada gideňok integä? Intek gideňok. Niýetiňde barmy toýa gitmek? Aý. Maksadym bara şy atly toý bagşysy bolsun özümä bolup bilmedim diýip bara gyzym aýt diýdim güllerde bir gün hudaý biriniň göwnüne salyp seni süýrär diýip bara şondan tiktoga goýdum men muny. Bizi görýän tomusçylaýdasym gelýä Allajan menä golladyňyz dostlar. Ýogsa mende bir üýtgeşik näme edip bilýäň diýende men häzir pylan zat diýibem biljekkä prosta gürleýän nämeseň onsoň şular ýaly aýdym aýdyp bilýän jigimizi görüp nesip bolsa şonam galdyrsyn meni diňe şu adamlar galdyrdy agam. Gowy gördüm menem hakykatdan hem näme nähili durýan bolsa şul işi hökman biz edäýmeli diýen netijä geldim. Şeýdip bar aýdymçy bolup gitse onda men Arkaýyn gezjekdä dogrymy aýtsam. Gaty arkaýyn. Arzuwyma ýetýän onam boldy. Men ondan başga arzuwym oglum-a ýok meň. Hawa, şu gyzym aýdymçy etsem, beýlekem özi okap diplom alyp zat edip, soň moýlym bolar, zat eder ýöne şu bolsa boldy maňa. Dagy men bara ýatjak bolup, ýatyp bilmän tiktok öçürip täzeden girdimem weli şu aýdym çykdyda menem tüweleme çagaş gyz kim diňläp otyryn onsoň ol aýdymy diňle hemmesem goýan soň ýatsam ýazmasam ýatsam ýazmasam soňam Kelläme näme gerildi men iki ýyl mundan öň zatyn şu tiktoga başlamda men bir pytyksa zatlara da şuna bir çyram ýokdy o telefonda falgadan özüm bir çyra ýasap neme etdim da onsoň Allajan şu wagt bar bir Türkmenistanda iň uly prodakşn studiýalar maňa nesip etdi da şu mümkinçilik näme üçin etmeli может şoň üçin etmelidirin diýip şoň üçin edesim geldi.